Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Bu gün hem adatça bolşy ýaly men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şeýle gyzykly wideolaryň dowamynyň gelmegi üçin kanala agza boluň, laýk goýuň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Bu günki wideomyz esasan hem şeý her hili ynançlar, däp-dessurlar hakynda bolar. Geliň onda başlalyň. Hytaýda we Indoneziýada käbir mekdeplerde Eneler gününde çagalar ejeleriniň aýaklaryny ýuwýarlar. Şeýtmek bilen, olar özleriniň ejelerine hormat goýýandygyny görkezýärler. Elbetde, ýüzlerçe ýyllardan bäri dowam edip gelýän bu däp-dessur jedelleriň we şübheleriň döremegine sebäp boldy. Köp tankytçylar çagalaryň öz söýgüsini başga, öý işlerine kömek etmek ýaly başga dürli usullar bilen hem beýan edip biljekdigini aýdyp, beýle köpçüligiň öňünde aýak ýuwmagyň artykmaçdygyny bellediler. Şonda-da ýerli hökümetler çagalaryň bu däbi meýletin edýändigini nazarda tutup, bu däp-dessury gadagan etmediler. Gonamçylyklar köp ýurtlarda özüne çekiji ýer bolmasa-da, Daniýada beýle däl. Daniýada adamlar parklarda dynç almagyň ýerine gonamçylykda dynç almagy makul bilýärler. Adamlaryň beýle ýerlerde gowy wagt geçirip bilmegi üçin bolsa, ýerli hökümetler tarapyndan ähli şertler döredilen. Hytaýda, Ýaponiýada, Koreýada we käbir beýleki Aziýa ýurtlarynda dört bagtsyz san hasap edilýär. Munuň esasy sebäbi bolsa dört, ýagny s, hytaýça ölüm diýen sözüň aýdylyşy bilen Deň aýdylýar, ýagny hytaýça ölüm diýmek hem sy, dört diýmek hem sy. Şol sebäpli-de Hytaýda we beýleki agzalyp geçilen Aziýa ýurtlarynda hassahanalarda we ýaşaýyş jaýlarynda dördünji etaž ýokdur. Ýa-da käwagt lifte münen wagtyňyzda birden bir, iki, üç we bäşinji etaž bardyr, dördünji etaž ýokdur. we dördünji etaja barmak üçin ýa-da üçünji etaja e, üçünji etajda çykyp dörde çykmaly ýa-da bäşe çykyp dörde düşmeli ýagny dördünji etaj ýok diýenimde ýagny etajyň özi bar ýöne şonuň sany bellenenok Köp ýurtlarda çagalaryň ilkinji süýt dişleri gopan wagtynda şol dişleri kagyzamy bir zady dolap, ýassyklarynyň aşagynda goýar we çagalar şol dişleri ýassyklarynyň aşagynda tutup uklaýarlar we şol käbir däp-dessura görä çagalaryň bagytly, pully we saglykly ömrüniň dowam etjegine ynanýarlar. Emma greklerde beýle däl. Greklerde çagalaryň gopan ilkinji süýt dişlerini şol jaýyň üçeklerine zyňyp goýberýärler. Şeýlelik bilen şol dişleriň çagalaryň saglykly we üstünlikli durmuş dowam etjegine ynanýarlar. Gyzyl reňkden ägä bol! Ähli ýurtlarda adamyň adyny islendik reňklerinde ýazyp bilersiň. Ýöne Günorta Koreýada beýle däl. Günorta Koreýada bir adamyň adyny gyzyl reňk bilen ýazmak ol adama ölüm dilemek manysy bilen deň gelýär. Sebäbi Günorta Koreýada gyzyl reňk ölümiň simwolydyr. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň hem soňuna geldik. Eger siz şu wideony halan bolsaňyz, agza boluň, laýk basyň we teswir ýazyň hem-de dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!